Selamat betemu baru ngagai semua subscriber YouTube channel Panggau Libau ya. Enda berasai kitai diatu betemu ba cerita langkau tusun ti ke lapan. Nyadi udah kitai ninga tusun ke tujuh hari nya wai dini kitai ngelaka ke. Nge, enti bebedau ninga baru au. Nyadi betusung ke sekali tu aku mai kitai ke ujung ke agi au baka deka nemu baka ni pengujung cerita tu au. Nemu kita wai. Nyu enda ulih empa magang ah pemakai ti dibela sida ke indu demalam laban jampat amai nyu bari deh. Nyau mandu baru sida ai lauk ke enda beleman ke dibela enteri deh ni ke muntang mundang pandu nya ke pandu. Indai Sapit enda enggau orang bebelau ai ketegal agi Tabin udah ke betemu enggau Sebayan. Nyeh. Nadai ga apai ak nya ingat ke cerita Indai Sabit tu ari nya Indai Sapit tu ari sempai lama iya ke keti nya madah diri berani temu enggau antu udah sekali temu enggau antu nya lapar nya luput iya. Ti kita ke ninga bisi betusung tujuh au. Oh nya runggu pendiau tu udah tuai tambah mega mimpi meda Sebayan nya sampal magang ke enggau mela pemakai malam nya. Pemakai ke dipanduk Siginat Jingkau iya taja dianjung indai Libau ke iya alai. Ni ngagai ke tunga indai Sapit ninga iya enda belebas meh bejaku madah ketiri berani?
Kenu ku indai Bawit wai ti benung bebasu ngepun ke randau. Nya meh ku aku wai, jaku aja enggai alai hari orang. Nyeh, jera iya udah tu baru nemu reti buyan iya. Pia ku indai Lugan ke ngerini seraya ketawa ari rising deh. Sida bukai ke enggau basu dia nyau rangkai ngeli wai ketawa ngenang indai Sapit ke rari enda bapai enda bindai sampai ke nyu luput malam tadi nyai. Sigi nemu sida indai Sapit tu sitai peda baruh nyin. Aa tudah riti enda munyi iya enggau basu dia laban enggai bejaku ke orang be. Mupuk aja meh tudah tuai ngaga diri macham utai ke dasuh sida ke dia kereja iya. Nyadi baru ai, Libau enggau Jilum berandau senentang ke deka naut tauka nginti malam ke. Panjai ga randau dua iku nya ti sebut ke berikan pia iya. Lama amai enda naut, nyau lelengau ga nyawa ka makai pansuh keli enggau baung kenu ke suai iya betelai ti diri. Bah, kemaya tu aka ngabas utai kin daigat. Pia ku Jilong boy nanya Libau. Emm ila aku ngejung nuan ba langkau din aya. Dua tiga hari tu bisi aku datai kin deh. Bela nyikap diri metua kadang dua tiga hari tau. Keno ku Libau boy nyaup Jilong. Au mih gat. Aku tu enda nemu enggai ba inum ti sebut minah ke tanah. Sigi tak pejalai aku nya. Pia ke tudah Jilum ke tuchum-tuchum wai. Bisi gagit dalam ati iya din ka bejalai ngiga lauk babas laban lama udah enda deh. Aa pengudah tembu pengawa berumah panjai, sida Jilum menyanak pemadah ke diri empu deka pulai ngagai sida iya dia. Aa mupuk dulu kami tiga menyanak. Kasih ke utai tupi langkau din alu bedau beri makai. Kena ku Jilum madah ke te rumah umpang deh. Ah ah au mega au au bejimat neh bisi maya ila nemuai baru kitu au. Asal penatai seduai ga tu lalu diau entap ditu tau meh sekita menya anak nya nampil kami ditu. Pia ku saut tuai rumah Umpang wai manah nah saut iya. Ji lum mina tuchum aja ninga jaku tuai rumah Umpang nya. Udah nya tadi sida menya anak lalu begadai-gadai wai nurun ari palat tangga pantar sida tuai rumah. Libau ke degi-degi meratika sida pulai. Sigi merening belalai wai ngagai riti nya. Bisi enda agi tejeling kawan kita tu neh. Berasai enda betah ati awai ngenang enda ulih meda mua anak dara Jilum nya agi. Ari pemayuh indu dara sida serumah nadai ga ngasuh ati iya tekait kelimpang ari riti tu. Jelan diri ga majak riti tu iya ga mereti nya. Anak umbung wai. Ni enda sesalah baka ensuna nya nemu kita ngelala tang ensuna weh. Nyen kita nang ngelala tau kita mula cerita langkau au. Eh ukai ukai langkau. Tau kita mula cerita anu cengkang ai nemu kita sapa ensuna. Kira jam tiga lemai udah nya deh sida jilu menyanak lalu rembus ba langkau. Datai din. Julum lalu berumban engkani jelu tupi. Riti lalu mupuk nyawa genuk bependai kena ngemenuh kai dalam bendar langkau sida iya. Udah tembu nya, sida tiga mianak lalu mandi bependai ngai ke ari nyu malam neh. Aaa semua udah mandi enggau bebasu gari, Riti enggau indai iya perengkah nyumai pemakai kena ngintu diri Malam nya. Udah makai baru sida tiga menyanak terendah. Ari maya nya penyu ka sesalah kelala. Nya nemu kita neh. Sekali benung sida iya ngetat diri udah ngindu diri deh. Enda lama udah nya bisi ninga nyawa orang ngangau ai ari baruh rumah sida nyin. Hoi, aya. Oi ibu. Riti. Ni kita. Bisi dia kita tiga menyanak. Pia kenu ku orang Nyawai ngangau ari baruh langkau. Munyi nyawa ke suah amai didinga orang ke ngangau nya re. Tang asai ke ninga nyawa libau. Nah ninga baka nya enta deh. Sedai nadai nyangi lalu nyenguk ari mua pintu. Laban iya nemu nya nyawa libau re. Peda iya libau ngesan taut enggau raga mit siti sereta betangkin ke duku menu lengah lengak merening kata langkau kin. Nai, Nuan Darigat, nikei meh dulu kitu nikei. Pia ku Sedai ngelalu ke Libau nikei dulu. Aaa nah nikei aku ibu. Mayuh amai utai debai aku tu. Ni aya jilum deh. Pia ku Libau ai nanya. Ninga Libau ngiga iya lalu nyenguk ke tudah jilum ari mua pintu. Ne, baru tadi tua bedanji ka naut lalu ngejung aku ke nuan lemai tu ne Gat. Kaget amai kati nuan ne. Ko Jilum tu chum serayah nundi Libau. Kasih age iya ngenang Libau kaget amat ke mai iya naut ndai Libau nadai nyaut tu chum aja. Aa niki meh kitu dulu Dum aku lalu empai beradu tu tu baru tembu ngintu diri kami sebuat tu. Keno ko Jilum. Ei enda ibuh aya nganti nuan betanah ditu ma aku tu mayuh ma utai da baik aku tu nadai nya lama nuan beradu lagi deh. Ditu ma aku nganti nibuh niki Pia kosok libau. Haa meda baka nya enda ga jilu mansa libau niki kelangkau. Haa iya perlu beradu betungkus bekal enggau nyedia ke utai kena naut laban taut sigi mayuh amai taut jilu nya alai taut ke udah digempung enggau tali ba tisi dinding nya angkat nyapai aja ke nya ke iya. Udah tembu beradu jilum enggau libau penalu mupuk ga nurun naut. Tinggal metu udah sedai enggau reti enggau langkau dia. Jilum ngeluan lalu libau nitihka iya duai ke jalai betuna udi inta dik de. Sungai ni abas tutui gat. Kenu ku Jilum nanya libau. Eeh barang ke nuan iya meh aya. Tang aku tu ka mai nuan ngabas sungai pendam kin. Nguji ngapa? Ko libau nyaut Jilum. Eeh. Tau ga enti nuan ka kin laban sebelah tu suah amai dik ayam kami tiga menyanak nuk kami ngiga ikan. Nyangka ta agi regau kini ai dia. Kenu ko Jilum wai ga setuju enggau penemu Libau en tadi. Au udah sama penemu pemutus ati duai sebaka, seduai pan lalu bejalai melunggang nuju sepiak bukit ka naut ka ai Sungai Pendam kin. Datai din ari nya udah malam nyi. Mina teterang laban api kelita seduai aja menya tadi. Aaa udah numbat umpan seduai pelalu mupuk ka ngabas ai. Libau tu lalu nadai mayuh munyi lebuh keludah datai ba ai sungai pendam nya deh. Sekumbang seduai ngetan tawut ba ai sungai enda deh. Nyadi duai ngetan tawut entadi enda jauh ari pangan diri. Tak jauh diri aja ga libau enti nadai entum munyi. Ya semina entu deh Jilum seraya nenggau jalai ke siku nya. Kami utai begisai ke tudah libau jari mungkang ngaru tubuh jari empu ketegal ke dempa nyamuk deh. Nah lama udah nya ngerinyak ngerinyak ke mua iya. Tang jilum laban ke melakang nah dai mia meda ulah libau baka nya. Pama utai tadi nemu kita libau tadi deh. Nah lama utai ngerinyak nah lama utai tuchum meli lama ngeli meda libau nya ngeri sebaka orang pendiau iya. Tang Jilum laban ke Melaka nadai iya meh meda ulah Libau tu bekeni tadi. Majak metu udah tuai ngetan kerintik taut iya tadi nadai peduli ke Libau belakang iya. Sekali wai nemu kita te enda mukai-mukai Libau tadi. Tengah malam tudi Jilum te deh ta ngensung nemu kita. Sekali dinga Libau ngensung Jilum pelalu jampat wai. Merening ke mua lagi bau laban tekenyit ninga lagi bau tangan suang malam nya. Nya. Ija. Nyadi bala peninga, tusun kitai ke lapan lengka ka aku naka tu au. Nyadi ba tusun ke semilan enda kitai deka nemu au. Nama sereta lalu nama kebuah libau tu tadi nya ringik ngeringik diri kadang-kadang ketawa tuchum kediri meh belakang tadi sekali nyu ngensung ke nya. Nama kebuah tau baka nya deh. Nya pia mega Ba tusun semilan ila kitai deka nemu baka ni kapai jilum tu deh nya. Ih anang goi muchur kau ila kitai sama ninga iya oh. Nyadi nya aja ari aku admin channel Fangau Libau iya nya bujang pagari ingat sigat smart selalu. Bye bye.